person llawrydd, um, gole, sain, fideo, um, rheoli technegol, rheoli cynnyrchu. Um, yn, yn ras, jyst cael sioe o'r dechrau i'r diwedd, set o lan ai, ar gyfer y cynnyrch olaf. Um, pan mae pobl yn mynd i weld sioe yn y theatr, neu watch o rhywbeth ar y teledu, yn y cefndir, pobl fel fi, a, a gyda help pobl eraill, mae'n cymryd lot o bobl i wneud beth ni'n wneud. Dyna beth ni'n wneud. Cwestiwn anodd, oherwydd mae ma, ma pob, ma pob dydd yn, yn wahanol yn, yn, yn y diwydiant a'r sector rydyn gweithio mewn. Ie. Yeah. os fi'n gweithio yn theatr, you know, byd ni'n dechrau 8 o'r gloch, 9 o'r gloch, mae'r ma truck yn dod mewn, ni'n dadlwytho'r truck o'r gael ei gyr o'r offer, a rhoi e mewn y theatr, a trwy gydl o dydd, byd ni'n setio lan ar gyfer y sioe yn noson ni, neu os mae'n sioe mwy y diwrnod wedyn, neu os mae fe'n sioe mawr ar taith um, dros, dros um, y Deyrnas Unedig. Alla fe cymryd wythnos i set o lan, a wedyn mae'r sioe mlaen, a wedyn mis falle. Mae fe gyd yn dibynnu ar, ar seis y sioe ni'n rhoi at ei gilydd. Dwrnod arall, fel, fel heddiw, fi'n gweithio yn Abu Dhabi am pedwar wythnos. Nes i codi lan, gyrru i maes awyr, yn y Manceinion a dal awyren i Abu Dhabi. A fi ma'n pedwar wythnos yn gweithio i Sky Magic ar uh, National Day yn Abu Dhabi, ble basic, uh, uh, you know, mae Sky Magic, they specialise mewn uh, drone shows, so bydd 600 drone yn yr awyr a bydd ni'n neud sioe basic, mewn sioe, sioe gyda goliadau. Mae fe'n anodd i, um, i dweud beth i'n neud, you need to see a video, really. Dwi'n credu mewn pob, um, mewn pob gwaith mae sgiliau yn ysgwyl, ond sa'n credu bod chi'n gwybod bod sgiliau yn ysgwyl tan bod y sefyllfa yn dod i fyny. o'n i'n eitha ifanc am fy ngyrfa pam nath y e digwydd i fi. O'n i mewn sefyllfa o fy angen cael ei datrys. Mae pobl you know, yn gofyn cwestiynau, mae hawn yn angen i digwydd, mae fe angen i digwydd. A'r peth, a'r peth mwyaf pwysig i wneud yw ddim dangos bod chi, da, chi, chi dan straen, stres. Mae fe'n bwysig i cadw'n you know, calm and collective, ond tu fewn, mae'r meddwl just yn, you know, mae fe'n ma fe ffrwydro, it's exploding oherwydd sa'n gwybod fy hun sut fi'n mynd i datrys y broblem maen nhw'n gofyn. Ond, you know, you know, y peth gorau i wneud yw, fel nes i'n wneud, you know, rho, rho deg munud, 15 munud, neu falle awr. Chi'n mynd i ffwrdd, you, you know, chi'n eistedd lawr, a chi'n datrys y broblem. A wedyn, ar ôl datrys y broblem, chi'n mynd nôl a, datrys, a chi wedi datrys y problem a mae popeth yn iawn. A mae hwnna yn sgiliau anusgwyl, fi'n credu sy'n digwydd yn ymhob diwydiant mae pobl yn gweithio mewn. Y peth bwysig yw yw sut chi'n delio gyda'r sgil, um, y pethau anusgwyl sy'n digwydd. A'r y peth gorau fi wedi dysgu yw just, just keep calm. Na'r peth gorau yn fy marn i. Just keep calm, collective, a bydd popeth yn iawn. Pam o'n, pam o'n i 16, 17, oedd ddim cliw dy fi be o'n i moyn neud, oedd yr athrawon yn gofyn, oedd dim clyw dy fi. Oedd y person gyrfaodd yn gofyn, oedd dim clyw dy fi be, be o'n i'n mynd i wneud, oedd dim, you know, dim clyw. Um, o'n i ddim yn astudio lefel A drama, ond o'n i yn helpu yn ar ochr technegol a rheoli llwyddau yn oherwydd fo ffrindiau fi'n neud e, a fe, you know, a fe, a fe'n hwyl. A o hynny nath yr athrawes gweud, o, dyfan pam sa ti'n trio am theatr ieuenctid cenedlaethol Cymru, sy'n um, o fe yn Aberystwyth yn y theatr am chwech wythnos fel cwrs preswyl, ble o'ch chi'n rhoi, ble oedd pobl yn y diwydiant proffesiynol yn dysgu sgiliau i'r pobl oedd ar y cwrs. O'n i'n creu sioe proffesiynol yn Aberystwyth, a wedyn oedd yn mynd ar daith i Theatr Clwyd yn Gogledd Cymru, a wedyn i Theatr Sherman yn Cardydd. A o'n i'n lwcus iawn o hynny, achos o'n i'n yn y theatr yn Aberystwyth am chwech wythnos. O fy staff oedd yn gweithio yna yn... Wel, o'n nhw wedi gweld rhywbeth mewn fi, a wnaeth nhw'n rhoi gwaith i fi. Yn syth rôl gorffen y cwrs preswyl, o'n i'n um, o'n i'n gweithio fel um, technegydd am chwe mis, a wedyn ar ôl y chwe mis na, wnaeth nhw'n rhoi um, swydd llawn amser i fi fel technegydd yn Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. A o'n i'n lwcus oherwydd nes i ddim wneud yr apprenticeship, o'n i'n dysgu fy sgiliau, ar y swydd. O'n i'n lwcus iawn, a oherwydd seis canolfan y celfyddydau yn Aberystwyth, mae dan nhw'r neuad fawr, y theatr, y studio, maen nhw'n rhoi digwyddiadau ymlaen. Nes i dysgu sgiliau de yn y holl diwydiant, a fi yn lwcus iawn o hynny. Does dydyn credu bod lot o bobl mas na yn cael um, yr hyfforddiant ces i, ond ac o'n i'n lwcus iawn. A wedyn, o hynny, o'n i na am, am tair blwyddyn, a o'n i moyn ehangu fy ngyrfa. So nes i trio i, nes i mynd i coleg yn Cerdydd, yn coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a nes i studio uh, Stage a Technical Management am, am tair blwyddyn. A ni'n lwcus iawn i mynd ar y cwrs yn Cyrdydd oherwydd mae fe'n un o'r cyrsau gorau yn y Deyrnas Unedig. Does dim lot o colegau yn arbenigo yn y diwydiant a mae o'n i'n lwcus iawn i cael, i cael, um, cael lle. A wedyn o'n i, nes i, nes i graddio ar y di Gwener, a wythnos wedyn o'n i'n lwcus iawn, ces i swydd llawn amser yn Thydd y Cenedlaethol Cymru fel rheol technegol. A o'n i'n lwcus iawn i cael y swydd ni mor ifanc, o'n i 25-26 ac you know, o'n i'n o'n i'n rheoli pob peth technegol mewn sioe mawr yn, yng Nghymru trwy'r iaith Gymraeg. Mae gen i o'n i'n lwcus, oherwydd bod fi yn siarad Cymraeg, fi'n credu it propelled my career. So, sa'n gwybod y term Cymraeg am ni, ond yeah, it definitely propelled my career oherwydd o'n i yn siarad Cymraeg, oherwydd does dim lot o bobl sy'n siarad Cymraeg yn neud be fi wneud, so o'n i, on i yn lwcus iawn. O'n i na am tair blynedd yn Theatr Genedlaethol Cymru yn neud sioe, sioe mawr, a nes i dewis wedyn i dechrau fy busnes fy hun fel person llawryf yn y diwydiant, a fi ddim wedi edrych nôl ers. Dwi, you know, fi wedi gweithio gyd dros y byd. Um, gyd dros Ewrop, um, yn, y, yn, y, yn, y, yn y dwy rhain pell. Fi yn Abu Dhabi ar y foment yn gweithio i Sky Magic. Ie, yeah, fi, fi, yn, fi yn lwcus iawn na. Ond fi'n credu, mae fe'n ma fe, ma fe bwysig dys, dys, dysgu'r sgiliau iawn a pethau fel yna. Y cyngor beth ni'n rhoi i person sy'n eisiau gweithio yn y sector neu, neu unrhyw sector yw troi lan ar amser yn fy marn i peth, un o'r pethau mwyaf pwysig yw troi lan ar amser. Fi'n gwybod mae'n swnio'n sili, ond troi lan ar amser yn bwysig iawn. Does neb yn hoffi pobl sy'n hwyr. Mae pobl eisiau pobl ar yr amser ni i wneud y gwaith sy'n angen ei wneud. Pobl hawddgar, mae gweithio'n caled yn bwysig. Byddwch yn normal, byddwch chi eich hun, peidiwch esgus bod yn rhywun chi ddim. Mae pob, you know, chi'n unigryw fel person. a dyna be mae cyflogwyr eisiau, pobl unigryw sy'n gweithio'n galed, troi lan yr amser, ac sy'n hawddgar. Mae you know, ma, ma fe, ma fe, ma fe, ma fe, ma fe mor syml â ni. You know, ma, do, just, just, it's not rocket science, not brain surgery, mae fe'n ma fe syml. Just you know, be fi wedi dweud. Just hawddgar, droi lan yr amser, gweithio'n galed, a byddwch chi eich hun.